سەرەتا لە یاریکی دزو پۆلیسیەوە دەستی پێکرد کە زۆر سادە بوو بە ناوێ ڕیسن چیسەوە هەتاکو گەیشت بەمە ئەمە گرانتف ئاتۆ یەکەم، چەندەها بەڵگە هەیە لەسەر ئەوەی کە یاریەکانی تری کۆمپانیای ڕۆکستار لە هەمان جیهانی یەکترا یاخود گەردوونی یەکترا بن، وەک چەند دیمەن و زانیاریەک لە جی تی ئێ هەیە بۆ نموونە لە جی تی ئێ پێنجا لە خانووەکەی فرانکلین کتێبێک هەیە ناوی ڕێد دێدە کە لە لایەن جەی مارستنەوەیە. بۆ ئەوانەی کە نازانن ئەوە ناوی کەسایەتی سەرەکی لە یاری ڕێد دێد ڕیدێمپشن کە هەر لە هەمان شێوە لە کۆمپانیای ڕۆکستارەوە بەرهەمهێنراوە، یاری مانهانت کە بە هەمان شێوە لە لایەن کۆمپانیای ڕۆکستارەوە دروست کراوە، لە ناو شارێکا خۆی بینێتەوە بە ناوی کارسەر سیتی. وە ئەم شارە لە چەندین شوێنی ناو جی تی ئەیە ناو ئەبرێت و باس ئەکرێت. وە لە جی تی ئەی چوار بوول وۆرس ئەکادمی لە یاری بووڵی دا لە بەرنامەیەکی تەلەفزۆنی ناو یاری جی تی ئەی چوارە باس ئەکرێت. دووەم. کەسایەتی سەرەکی نیکۆ بێڵیک لە یاری جی تی ئەی چوار لەسەر کەسێکی ڕاستیەوە وەرگیراوە ئەوش ئەکتەری ڕوسی ڤلادیمێر ماشکۆڤە لە فیلمی بهاندی ئێنمی لاین هەلی ئەوەشیان بۆ ڕەخسان کار خۆشی دەنگی بۆ تۆمار بکات بەڵام ڕەتی کردەوە بە هەمان شێوە بۆ کاراکتەرەکانی جی تی ئەی پێنج لەسەر سێ کەسی ڕاستی وەرگیراوە بەڵام ئەمان خۆشیان دەنگیان بۆ تۆمار کردووە سێم لە جی تی ئەی پێنج کۆمپانیای ڕۆکستار بۆ دەنگی زۆر لە تاوانبارەکانی ناو یاریەکە تاوانباریان لە زیندانەوە بەکرێ گرتوو بۆ تۆمارکردنی دەنگەکان بۆ ئەوەی هەستێکی ڕاستی ببەخشن بە یاریەکە و و چەندەها دێ گۆڕانکاریان بەسەردا هاتبوو لە بەرەوی زیندانیەکان بە دڵیان نەوبوو حەزیان کرد بۆ هەستێکی ڕاستیی پێبەخشن بۆیە زۆریان لەسەر سینناریەکە نەڕۆشتبوو کە پێیان درابوو چوارم ئەوەی ئەیزانین یاری جیت ئەی یارێکی گەورەیە و جیهانێکی فراوانە بەڵام لەگەڵ بڵاوکردنەوەی بەشی پێنجی ئەم یاریە گەیاندیە پلەیەکی نوێ بۆ کوالێتی گەورەی و هەیەتی توانی پلی چوارەم بەدەست بێنێت بۆ زۆرترین فرۆشتن لە مێژوودا کە 54 ملیۆن دانی لێ فرۆشراوە و لەگەڵ ئەوەشدا حەو پێوانەی گێنسی تۆمار کردووە پێنجەم بۆ دروستکردنی یاری GTA زیاتر لە هزار کەس بەشداریان کردووە و یەکێکە لە گرانترین یاریەکان لە بەرهەمێناندا کە 265 ملیۆن دلاری تێچووە و پلەی دووەمی بەدەست هێناوە لە گرانیدا ئەگەر حەزیش ئەکرد بزانیت یەکەم گرانتین یاری لە بەرهمێناندا چییە سەیری پێجەکەم کە لە فیسبوک لینکەکەی لە خوارەوەی هاتینە کۆتایی ڤیدۆکە بەس پێشەوەی کۆتایی پێبێنم چەند تێبینێکی وردەیە حەزم کردی خەمەڕوو ئادەست پێ بکەین لە کاتی شەڕکردن لەگەڵ پۆلیسە ئەگەر فیشەک بنی بە قاچ یەکێکیانەوە بۆ هەیە ئەوەی تریان ڕای بکێشێت و دووری بخاتەوە ئەگەر لەگەڵ یەکێک قسە بکەیت بە تەلەفون دوای تەوابوون دیسانە پەیوەندی پێوە بکەیتەوە تێبینە سەر ئەوە ئەیات کە ئێستا قسەو لەگەڵ کردووە و تۆزێکی تر پەیوەندی پێوە بکەرەوە. هێمای ماوسەکە لە ئینتەرنێتی ناوی یاریەکە هێمای ماوسی ئاسایی نییە پەنجەی ناوەڕاستی دەستە. هەرسێ کەسایەتی ناوی یاریەکە، ترێڤۆر، مایکڵ لەگەڵ فرانکلین، هەرسێکیان مۆبایلی جیاوازیان پێیە، لەوانە ئای ئۆ ئێس، ئەندرۆید لەگەڵ ویندۆز.

کە خوێندن لە پۆلی شش تەواوەکەم هیچ کێشەم نابێت و مەجارێکی باشترمان بێت بووی ویددیوی جوانتر ئامادە بکەم بە تایبەتی حەزم زۆر لە گەیم پلێ و کاتەشتی باشتان بۆ ئامادەکەم و من حەزم زۆر لە هەری شەڕ نییە زیاتر لەوانی یاری بچوو بکەم چونکە چێژێکی زیاتی تایدان و پێکرینێکی شتیا بێت بۆیە هیوادارم بەدڵتان بێ و ئەتوان سبسکایبم بووی ئاگاتانێ بێ واشتوان نەو کاتەکە بڵاو کردەوە دەبێت ناو کەناڵەکەەوە کاتی خۆش بۆیەوە